Il-Gvern rappreżentattiv, jiġifieri maġġoranza ta' membri eletti fil-Kunsill, ittieħdilna lura fil-1903. U minn 1903 sa 1921 kellek konsil tal-gvern ma ta' crown colony, ġifri u went back in constitutional terms, u went back to 1849. U ovvjament il-diriġenti Maltin kienu rrabjati għal dis-sitwazzjoni u bdew jastjenu. Allura kellek politika ġdida ta' astensjoniżmu. Jiġu eletti jirriżenjaw, ma jikkontestawx l-elezzjoni, eċċetera. Umbagħad kien hemm daqsxejn ta' breakthrough falz fin-1907 meta ġie Churchill u qal li l-membri aħjar ikunu preżenti fil-Kunsill milli jkunu assenti Għax jekk ikunu preżenti jistgħu jirranġaw is-sitwazzjoni u jekk ikunu assenti ma jistgħu jirranġaw xejn. U kien hemm ċaqliqa biex jerġgħu jibdew jattendu l-membri tal-Kunsill, il-membri tal-Kunsill. Però fil-fatt ma ġara xejn. Eh, Umbat kellek il-gwerra, eh, eh, kellek il-gwerra, fil-gwerra l-iktar ħaġa, l-iktar avveniment forsi storikament rilevanti li ġara kien l-qorti marzjali ta' Erik Mizzi. Però kien perjodu ukoll ta' ta' disgwit u ta' ta' ta' inkwiet għaliex kellek li l-prezzijiet qegħdin jolow u l-prodotti qegħdin jiskarsaw fil-gwerra. Kellek l-istrajks fit-Torsna, il-Pulizija kien hemm rabja ġenerali għal kondizzjonijiet tax-xogħol, kien hemm black market fil-gwerra mbagħad. U fis-7 Ġunju kien hemm jiena nsejħilha rivoluzzjoni Maltija tal-1919 Imma kienet fil-fatt taqliba serja għaliex wara l-elezzjoni il-tabib Filippo Xeberras sejjaħ Assemblea Nazzjonali biex tintalab kostruzzjoni surit in-nies. U di kien hemm talba ġenerali għaliha u kien hemm ukoll ħafna appoġġ għaliha. Fil-fatt kienu mistednin diversi entitajiet eh, kostituiti, każini tal-bannet, eċċetera. U daw iltaqgħu l-ewwel darba fil-25 ta' frar, però mbagħad fis-6-7 ta' Ġunju kellhom jerġgħu jiltaqgħu. U fis-7 ta' Ġunju kif nafu daħlu eluf ta' nies il-belt b'appoġġ għal laqgħat tal-Assemblea u għal dak li l-Assemblea kienet tfisser, tfisser tama ġdida għal bidu ġdid eh, fejn il-pajjiż ħerġa jibda jiffunzjona kostituzzjonalment. Eh, sfortunatament, eh, is-suldati Ingliżi sparaw fuq in-nies li ma kienux armati u qatlu erba, qatlu sitta fil-fatt, għaliex tnejn minnhom kienu feruti u mitu ftit wara. Dina kienet xi ħaġa li fl-istorja koloniali ta' Malta qatt ma ġrat. Eh, Il-Maltin kienu talbu l-Ingliżi biex intervjenu għannom tagħhom kontra l-Franċiżi, eh, imma mhux biex joqtluhom. Ehm, u eh, naturalment kellek dinamika ġdida li bdiet tiffunzjona hemmhekk l-Ingliżi għadu attenti biex ma jarrestaw il-ħadd minn dawk li kienu sparaw, ġifieri, u waħlu waħlu xi ħadd sparalhom minn isfel u mveru xejn, insomma, minn provi ta' xejn. U allura ġara d-dem u ġifiri kellek eh, kommozzjoni enormi fil-pajis. Eh, funerali tal-vittmi jesom eroj, ġifiri. U eh, daka s-situazzjoni ċaqilqed daqxie il-gvern Ingliż għaliex Malta dejjem eswa bħala fortizza. U ma jistax ikollok fortizza bin-nies iddisprati għalik. Eh, ġifiri, allura rridu jaraw kif se jtaffu s-situazzjoni. Jekk tara d-dibattiti fil-Colonial Office li nrajtom kollha, eh, kellek żewġ schools of thought. Waħda li fortizza ma tistax tippermetti li jkollok daw it-tip ta' dimostrazzjonijiet. U allura trid tirristrinġi iżjed u tagħfas iżjed biex ma tħallihomx isiru. U l-oħra kienet illi aħjar tirrikonċilja daqsxejn mal-poplu jekk rrid il-fiduċja tiegħu, jekk rrid l-appoġġ tiegħu u tara kif se ittaffi il-gwaj li kien sar. U reħbet it-tieni option, it-tieni option kienet allura li jingħata l-gvern responsabbli. Li l-Maltin kienu jilhom jitolbu għalih omor, eh, però qatt ma kien wasal. Gvern responsabbli ġifieri prattikament eh, prattikament li jkollok tmexxija awtonoma fil-lokalità għalmenu għall-affarijiet lokali. U l-Kostituzzjoni ta' 1921 dik li kienet, kienet eh, gvern responsabbli. Eh, allura kellek dekasteri, kellek seba dekasteri, kap tal-ministeru li eventualment bdej seħ prim ministru ġifiri. Kellek kabinet, l-ewwel kabinet li għad kellna f'Malta, Eh, u ehm, naturalment bdew jinqalaw diversi nies u partiti politiċi li jridu jikontestaw l-elezzjoni ta' 21. Għaliex issa l-partiti politiċi kellhom xaġa x'jagħmlu. Ehm, ġifieri mhux jitilgħu fil-Kunsill joqogħdu jpaxxu jirriżinjaw. Eh, rridu jmexxu d-dekasteri, tajjeb ġifieri kellek is-saħħa, l-istruzzjoni pubblika, l-ġustizzja. U kellek elezzjoni kontestata mhux ħażin fi 21. Eh, kellek l-Unjoni Politika Maltese li kienet essenzjalment il-Partito Popolare ta' Panza Vecchia e Bella Kompanija, Andrea Pulicino, eccetera li kienu Nazzjonalisti ma għamlu partit tagħhom, Unjoni Politika Maltese sejħunu, u l-kap tiegħu kien il-Monsinu Panza Vekja Senglejan, li kien pjuttost moderat, ma ma kienx eh, daqshekk magħruf bħala pro-Taljan, kien pjuttost moderat insomma. Kellu ehm, segwitu fil-Kottonera, fil-Tarsna. Mbagħad kellek partit ġdid li issemma il-Partit Kostituzzjonali kien l-Anglo Maltese Party qabel illi daħadu fideh Strickland li kien ġilura mill-Awstralja. Għaliex he was recalled fil-fatt għax kellu xi jgħid mal-Prim Ministru, Strickland kien karattru diffiċli. Eh? Kellu x'jgħid mal-Prim Ministru ta' New South Wales, and he was recalled. Pretendi li jagħmluh gvernatur x'imkien ieħor, però il-Colonial Office assolutament ma ridux. Allura ġilu għal Malta, kellu Villa Bologna, u reġa' ta' l-politika. U fit-21 kontesta l-elezzjoni għal-gvern eh, bil-partit li jismu Constitutional Party. U kellek partit ieħor relativament ġdid, interessanti ħafna, ġdid, sa ċertu punt ġdid għaliex dak kien la Kamera del Lavoro li iltaqa' l-ewwel darba fil-15 ta' Ottubru tan-1920 ta' 1920. Eventwalment da kien il-Labour Party, ġifieri il-Malta Labour Party. Però kien fih diversi membri mill mill-partiti ta' qabel, per eżempju, il-Segretarju Ġenerali, li dam Segretarju Ġenerali sa' 1933, Gianni Bencini, kien Panzavekjano, kien mal-partit ta' Panzavekja, elett fil-Kunsill. Robert Bencini ħuħ l-istess, u kellek xi oħrajn. Ġifieri, kellek ċerta evoluzzjoni illi minn partit joħroġ ieħor. U naturalment il-Labour Party kien il-partit tal-ħadima u kellu ehm, kellu ehm, manifest daqsxejn iktar indirizzat lejn il-klassi tal-ħaddiema. Però ma kienx hemm xi differenzi kbar bejn il-partiti. Ħlief fejn tidħol il-lingwa, kwistjoni tal-lingwa. U kwistjoni tal-lingwa kienet dik li kienet imparti farket il-kostruzzjoni tal-Gvern Rappreżentattiv fil-1903, sa ċertu punt. Eh, u kienet dik ukoll li qalet ħafna trabi fil-kostruzzjoni tal-1921. Għaliex kellek il-Strickland, Strickland kien nofsu Ingliż, u rrit Ingliż iżżab il-mezzi kollha eh, fil-lingwa, fil-ispirtu, fil-kultura. Eh, u naturalment kellek l-oppożizzjoni ta' dawk li kienu skulati fit-Taljan prinċipalment, u li ħassow l-Ingliżizzazzjoni bħala impożizzjoni kolonjalista. Issa, minn hemmhekk bdow il-problemi, però kien hemm problemi oħrajn li kienu endemiċi minn natura tal-Kostituzzjoni stess, il-Kostituzzjoni l-ewwel ħaġa kienet diarkija, ġifieri żewġ gvernijiet, gvern imperjali u gvern lokali. U reserved matters kienu suppost f'idej gvern imperjali, difiża, l-esteri, eccetera. U l-affarijiet lokali f'idejn il-gvern lokali. Aparti minn hekk kellek ukoll is-Senat u l-Assemblea. li kienu eletti b'modi differenti. L-elettorati kienu differenti tas-Senat u tal-Assemblea. L-Assemblea kien usa, s-Senat kien iżjed ristret. Eh, però s-Senat kellu dritt kien esu l-Upper House, esu l-House of Lords, illi jgħaddi il-proposti leġislativi tal-Assemblea. U jekk ma jaqbilx, jirritornom lill-Assemblea bil-proposti tiegħu. Mbagħad kien hemm kien hemm device u strateġemma jgħidulha joint sittings taż-żewġ assembleji flimkien biex jiddeċidu ehm, min għandu l-maġġoranza. U di wkoll qajmet ħafna trabil. Ehm, Fil-fatt, meta reġgħet saret kostruzzjoni oħra għall-mudell ta' di, għax dinha serviet bħala mudell, bħala qafas, il-kostruzzjoni ta' Twenty One, fil-fatt dik li parti mill-importanza tagħha hija dik li hija kienet leġiżlatura kolonjali li serviet ta' qafas anki għal-leġiżlaturi ta' wara. Tajjeb, il-leġiżlatura ta' wara kienet tal-Forty Seven, wara t-Tieni Gwerra, wara t-Tieni Assemblea, u għandek kostruzzjoni oħra. U f'dik il-kostruzzjoni naraw l-evoluzzjoni tal-Twenty One. Is-Senat tneħħa. Tajjeb, jiġifieri tal-joint sitting spiċċat. Kellek l-elettorat usa. In-nisa nataw il-vot, ġifri kiber l-elettorat, għax is-sandek in-nisa u kolli votaw. Ehm, u mod ġenerali eh, kellek eh, simili, kostituzzjoni simili però usa, iktar miftuħa. Ehm, u dika kienet l-kostituzzjoni tal-47. illi tista' txebbaha ma' dik ta' 21. Il-47 naturalment eh, l-elettorat kif mibdul ġabet eżitu differenti wkoll anke fir-riżultat għax fil-fatt eh, tella l-Labour Party meċi mit-tabib Paolo Boffa. U allura kellek eh, situazzjoni differenti fil-pajis. Il-Partit Nazzjonali sema fl-oppożizzjoni. Imma minn hemmhekk għandek, ġifieri x'qed nitkellmu, x'qed ngħidu, qed ngħidu li l-bidu tal-pluralizmu politiku Malti joriġina minn 1921 prinċipalment. Issa tlaqa li kien hemm diġà bi partitiżmu il-Mizzjani u Savonjani mill-bidu tas-seklu, ġifieri għax Eh, tinsiex li Mizzi u Savona kontestaw l-elezzjoni tal-1880. Eh, mill-1880 il-qudiem kellek daw iż-żewġ fazzjonijiet, daw iż-żewġ entitajiet li kienu dominanti. Pero mbagħad fil-1905 mit Mizzi, fil-1908 mit Savona, fil-1903 tlifna l-Kostituzzjoni, allura kien dalek għatlek periodu daqsxejn sterili għax fis-sens li kellek vojt, kellek baħ. u kienu jippruvaw jimluħ billi jivvintaw xi ħaġa ad hoc, per eżempju Assoċjazzjoni Politika Maltese, eh, Komitato Patriottico, eh, però essenzjalment ma kellhomx l-istruttura, l-infrastruttura ta' gvern kif ġabu permezz tal-Kostituzzjoni ta' 21, dak il-vantaġġ ta' 21. Fl-1918, fit-tmiem il-Gwerra l-Kbira, il-qagħda f'Malta kienet imwera Nuqqas ta' ikel u żieda fl-għoli tal-ħajja wassal għal aġitazzjoni kbira fost il-poplu. Minbarra dawn id-diffikultajiet soċjali u ekonomiċi, bdiet tiżdied ferm ix-xewqa għal aktar rappreżentanza politika mill-Maltin fost l-istudenti universitarji u l-mexxejja politiċi. Fit-23 ta' Novembru 1918, Filippo Sciberras jikteb favur sejħa l-Assemblea Nazzjonali, bil-għan ta' petizzjoni għal riforma kostituzzjonali. Permezz ta' kitbiet varji fil-gazzetti u laqgħat fix-xhur ta' wara, jibda moviment hekk imsejjaħ il-Movimento Sciberras biex Malta titlob lill-Gvern Ingliż awtonomija fit-tmexxija ta' pajjiżna. It-tabib Filippo Sciberras u l-membri taċ-Circolo La Giovine Malta kienu minn ta' quddiem f'dawn id-diskussjonijiet. Min kien Filippo Sciberras? Filippo Sciberras kien personaġġ rispettat ferm fost iċ-ċrieki politiċi Maltin. Għal numru ta' snin, huwa serva bħala membru tal-Kunsill tal-Gvern, President tal-Assemblea Nazzjonali u l-mexxej aħħari biex Malta jkollha Kostituzzjoni ġdida. Numru ta' gruppi politiċi kif ukoll oħrajn minn barra l-isfera politika laqgħu l-idea ta' Filippo Sciberras u b'hekk bdiet ħidma aħħarija favur Gvern awtonomu. Fil-25 ta' Frar ta' l-1919 tissejjaħ ġewwa s-sede ta' Giovine Malta fil-Belt l-ewwel laqgħa ta' l-Assemblea Nazzjonali. Waqt din il-laqgħa, preseduta mill-istess Filippo Sciberras, tiġi mressqa riżoluzzjoni li titlob għal Kostituzzjoni ġdida imfassla fuq prinċipji liberali. Ftit jiem wara, fl-Erbgħa ta' Marzu, il-Gvernatur Methuen jirċievi mingħand l-Assemblea l-petizzjoni tal-Maltin għal Londra. F'Mejju mbagħad, is-Segretarju tal-Istat, Viscount Milne, iħabbar li l-Imperu kien lest jilqa' din ix-xewqa tal-poplu Malti. B'din l-aħbar jibda proċess ta' kważi sentejn fejn il-Gvern Ingliż stħarreġ x'poteri jista' jkollha Malta mingħajr ma dawn ixekklu l-interessi kolonjali u strateġiċi tal-Imperu. L-aħbar minn Londra twassal biex l-Assemblea Nazzjonali tibda ħidma bla waqfien ħalli jitfassal abbozz ta' Kostituzzjoni ġdida. Biss, filwaqt li l-Assemblea kienet għaddejja bil-laqgħa tagħha nhar is-seba' ta' Ġunju 1919, ġemgħat ta' nies daħlu l-belt jipprotestaw kontra l-għoli fil-prezz tal-ħobż. Minn sena qabel, is-sitwazzjoni soċjali f'Malta ma kienet tjiebet xejn. Fi ftit ħin, din il-protesta eskalat fi rvell fejn ġew imsejħa truppi Ingliżi u wkoll tilfu ħajjithom erba' patrijotti Maltin. Dan l-avveniment nazzjonali kompla jgħin fit-triq ta' Malta lejn tmexxija awtonoma. L-għada tas-sette Ġunju jasal f'Malta Gvernatur ġdid, Lord Plumer. Filippo Sciberras u l-Assemblea jkomplu jaħdmu id f'id mal-Gvernatur il-ġdid biex finalment jiġi sottomess abbozz finali għal Gvern responsabbli Malti. B'hekk, fit-tmintax ta' Ġunju, Filippo Sciberras jibgħat lill-Gvernatur Plumer ir-riżoluzzjoni approvata mill-Assemblea Nazzjonali. Id-diskussjonijiet jissoktaw f'Settembru tal-istess sena bil-wasla f'Malta tas-Sottosegretarju tal-Istat għall-Kolonji Amery. Din il-Kostituzzjoni baqgħet magħrufa fl-istorja politika ta' Malta bħala l-Kostituzzjoni Amery proprju minħabba fih. Fl-erbatax ta' April 1921, sentejn wara t-talba tal-Maltin lill-Gvern Ingliż, trid ġie ppromulgata f'Londra l-Ittra Irjali, Letters Patent, bis-siġill tar-Re Ġorġ Ħamsa. Permezz ta' din l-ittra jibdew it-tħejjijiet li taw lill-Maltin sehem dirett fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Ħmistax-il jum minn din l-aħbar, il-Gvernatur iħabbar li waslet Malta l-Ittra Rjali tal-Kostituzzjoni ġdida u li din ser tiġi komunikata fl-aħħar tax-xahar.
Meta l-Gran Brittanja ħabbret li se tagħti lil Malta s-self-government, fil-pajjiż kien hawn mewġa kbira ta' ferħ, demostrazzjonijiet favur il-Gvern Ingliż, il-Gvernatur għala applawżi kbar, kellu joħroġ fil-gallarija u jxejjer lin-nies, u allura qisu li fl-aħħar Malta kienet waslet biex tilħaq dak li ħafna snin gruppi ta' Maltin kienu ilhom jiġġieldu għalih. Tant kien infatti Kbir dan il-ferħ u dan l-entużjażmu li anki bdiet titlaqqa' l-Assemblea Nazzjonali li bdiet tipprepara hi wkoll l-abbozz ta' Kostituzzjoni biex jiġi preżentat lill-Gvern Brittaniku ħalli dana kemm jista' jkun iwettaq il-Kostituzzjoni ġdida skont ix-xewqat tal-Maltin. Ta' min jgħid li sa dan iż-żmien il-Gran Brittanja qatt ma qieset li Malta seta' jkollha s-self government, li l-Maltin setgħu jmexxu l-affarijiet tal-pajjiż. Tant hu hekk li sa ftit iktar minn għaxar snin qabel il-Segretarju għall-Kolonji Joseph Chamberlain kien qal li l-Ingilterra żżomm lil Malta, il-pussess ta' Malta, huwa sempliċiment minħabba l-interessi militari u strateġika tagħha. U allura kien inkompatibbli li gżira li għandha titmexxa fuq linji militari jkollha s-self-government. Iżda fl-1919 il-Gvern Ingliż iddeċieda li wasal iż-żmien li Malta jkollha s-self-government. Jien hawnhekk irrid inqiegħed quddiemkom mistoqsija. Għalkemm l-Ingilterra ħadet dan il-pass, dan il-pass kien ġenwin jew inkella istess fil-Kostituzzjoni li tat lil Malta kien hemm fiha nnifisha ż-żerriegħa li kellha twaqqa' jew inkella tistabilixxi dinha l-Kostituzzjoni? U din kont ħanqed tliet eżempji, eżempji biex intom mbagħad tiddeċiedu kif tħossu jekk humiex tajbin jew le. Ejjew nibdew. L-ewwel nett, qabel ma faqqgħu l-irvellijiet tas-sette Ġunju, l-Ingilterra ma kellha ebda ħsieb li tagħti kostituzzjoni. L-irvellijiet, però, ġabu bixra ġdida fl-istorja ta' Malta. Ma kinux issa minoranza li qed timbotta għal tibdil kostuzzjonali, imma kienet ukoll il-klassi tal-ħaddiema li, magħkusa bil-ġuħ u bit-tbatija, riedet tibdil politiku f'Malta. L-Ingliżi għal l-aħħar tletin sena kienu ilhom jippruvaw jaraw kif jidhru tajjeb mal-klassi tal-ħaddiema u għalhekk l-irvellijiet li kellhom ukoll anki għora kbira kontra l-Gran Brittanja kien ta' xokk kbir għalihom. L-aġent gvernatur kiteb l-Ingilterra u qallu ħa tidher kera li aħna se jkollna nċedu minħabba l-irvellijiet Għal-lum ma naħsibx li hemm raġuni oħra jew triq oħra x'nistgħu nagħżlu. Il-Kurunell Leo Amery, li għalih wara semmiet il-Kostituzzjoni, li kien Under Secretary of State fil-Colonial Office, qal li l-argument dwar il-fortizza m'għadux insuperabbli u jista' għalhekk jinstab mod kif jiġi superat. Qal ukoll li s-sistema ta' ħabi, li hu sejħilha camouflage, m'għadhiex tiswa u jkun aħjar jekk huma ma jqpgħux jużawha f'Malta. Allura kif niġi jien u ngħid li l-Ingliżi setgħu ħolqu fil-Kostituzzjoni tagħna ż-żerriegħa biex tinħoloq l-instabilità? Aħna nafu li l-Ingliżi għamlu tliet affarijiet. Waħda minnhom kienet li rriżervaw numru ta' materji għall-kontroll tagħhom. Fost dawk kien hemm il-kummerċ, il-kummerċ tal-pajjiż, kien hemm it-telegrafija, kien hemm in-navigazzjoni bl-ajru u anki l-komunikazzjoni ma' gvernijiet oħra. Issa, Gvern tal-Gżira ta' Malta, li waħda r-raġunijiet li riedu l-kostruzzjoni ġdida kienet biex jittekiljaw il-problemi ekonomiċi ta' Malta, ġiet ġew limitati fil-kapaċità tagħhom ta' dak li jistgħu jagħmlu u ma' min jistgħu jikkomunikaw. Wieħed jiftakar li pajjiż li jmexxi lilu nnifsu jagħmel komunikazzjoni ma' pajjiżi oħra biex jilħaq ftehim u trattati billi jkunu jolqtu l-ġid tiegħu. Il-Gvern Malti dan ma setax jagħmlu. U allura, waqt li kien hemm bżonn kbir li l-ekonomija ta' Malta tiġi diversifikata, il-Gvern Malti ma kellux f'idejh l-għodod biex jista' jagħmel dan il-pass 'il quddiem. Wieħed irid jiftakar li anki l-kummissjoni li kienu bagħtu l-Ingliżi, kummissjoni rjali, fl-1911, kienet qalet li m'hawn xejn f'Malta li ma jiddependix fuq in-nefqa militari Ingliża u li meta l-vapuri, il-flotta Ingliża toħroġ minn Malta, in-nies kienu se jmutu bil-ġuħ. Mela dinha l-ewwel waħda li fixklet l-ispazju li se jaħdem fiha l-Gvern ġdid Malti. It-tieni waħda kienet is-sistema elettorali. Fl-1917 ġewwa Londra kienet inżammet konferenza parlamentari u importanti biex jiddibattu kif għandha tiġi riformata s-sistema elettorali Ingliża. Din il-konferenza kienet wasslet għall-konklużjoni li l-aħjar sistema, l-iktar mhux l-aħjar sistema, l-iktar sistema demokratika biex ngħidulek, li seta' jkollu pajjiż kienet is-sistema ta' rappreżentazzjoni proporzjonali skont dik li jgħidulha s-single transferable vote, li fir-realtà hija s-sistema ta' votazzjoni li jiena u kull wieħed minnkom jivvutaw fiha sal-lum, biha sal-lum. U allura kienu qed jgħidu li s-sistema li għandha Malta hija l-aktar demokratika. Però waslu wkoll għall-konklużjoni li din mhix sistema tajba għall-Ingilterra għaliex hija sistema li ġġib gvernijiet dgħajfa u instabilità politika. U ġġib dana l-instabilità politika u l-gvernijiet dgħajfa għaliex inti meta tivvota għandek il-libertà kollha li tivvota mhux għall-partiti Imma għall-kandidati, il-fatt li n-nies illum iktar minn qabel jivvutaw għal partiti ma jfissirx li fl-1920 in-nies kienu jaħsbuha l-istess. U għalhekk l-Ingliżi xtaqu li f'Malta jkun hawn gvern dgħajjef biex żgur l-aspett militari ma jkollu ebda sfida. U rnexxiet, irnexxiet Għaliex, mill-bidu nett insibu li wara l-ewwel erba' elezzjonijiet, tlieta minnhom ma setax jiġi ffurmat gvern ħlief gvern jew ta' minoranza jew ta' koalizzjoni ta' fejn partit jingħaqad m'ieħor biex jista' jiggverna. Infatti anki wara l-ewwel elezzjoni kien hemm il-biża' li se jkollha tissejjaħ elezzjoni oħra għaliex ma setax jiġi ffurmat gvern. U kienet pressjoni mill-Gvernatur u u għaqdiet oħra fuq il-Partit Laburista biex jagħti s-sapport tiegħu lill-Gvern tal-partit li kienu jgħidulu ta' panza vecchia. Mela, mill-bidu nett rajna dina d-diffikultà. Rajnieh fit-tieni elezzjoni u rajnieh ukoll fit-tielet elezzjoni. Gvern dgħajjef kien Gvern tajjeb għall-Ingilterra. U ta' min jgħid li din is-sistema tawha biss lilna u lir-Irlanda. Iż-żewġ postijiet li huma jqisuhom kienu ta' strateġiċi ta' importanza kbira. L-Irlanda x'kienu jqisuha l-bieb ta' wara tal-Ingilterra u riedu li jżommu dak il-bieb magħluq mingħajr theddid u Malta għaliex kienet strateġika fil-Mediterran u toffri l-influwenza lill-Gran Brittanja mal-Mediterran kollu. U allura aħna mill-bdew bdejna bi problemi mħabba din is-sistema. Ta' min jgħid li l-Assemblea Nazzjonali ma kinitx issuġġeriet din is-sistema imma sistema oħra. Is-sistema elettorali wkoll daħħlitilna wkoll problemi kbar f'dak li huma it-tmexxija lokali daħħlet il-partotinju politiku u l-klijentaliżmu. Għaliex meta partit ikun dgħajjef jipprova jagħmel ħiltu kollha biex jara kif se jirbaħ il-voti fl-elezzjoni li ġejja. U naraw minn wara l-ewwel elezzjoni il-Gvernatur Congreve jirraporta lil Londra li waqt li l-Ministri ppruvaw jaħdmu sew ma tilfux ebda okkażjoni biex huma jistgħu jaġevolaw il-partit billi iqassmu favuri mill-iktar li setgħu. U l-istess Gvernatur lejliet l-elezzjoni tal-1927 jikteb u jgħid isma', illum ma baqax iktar wara xiex nistaħbew għaliex ġejja l-elezzjoni u l-Gvern daħħal mijiet ta' nies jaħdmu mas-settur pubbliku biex jista' jirbaħ il-voti. U din hija problema li tiġi minn din is-sistema. It-tielet fattur huwa ż-żewġt ikmamar leġiżlattivi. Il-Gvern Ingliż tagħna l-Kamra Leġiżlattiva u tagħna wkoll is-Senat. Dawn iż-żewġ affarijiet huma żewġ kmamar li kellhom l-istess poteri. Ġewwa l-Ingilterra, madankollu, għalkemm kien hemm l-istess sistema, l-House of Lords u l-House of Commons, fl-1909 inqamet kriżi politika kbira meta l-House of Lords irrifjutat il-baġit tal-House of Commons u saħansitra kellhom ibiddlu l-liġijiet biex inaqqsu l-poteri tal-House of Lords. imma f'Malta tawhom l-istess poteri. U ġara li fl-1928 is-Senat irriġetta l-baġit li kien għamel il-Kamra Leġiżlattiva, l-Assemblea Leġiżlattiva, bir-riżultat li f'Malta qamet kriżi kbira, kriżi wkoll li kellha tagħti l-bidu għal konflitt kbir bejn partiti u l-Knisja, għaliex fis-Senat kien hemm rappreżentanti tal-Knisja. U dawn il-problemi tant kienu kbar li fil-fatt kien hemm anki kellu jidħol il-Gvern Ingliż u jara kif ibiddilha. Leo Amery ammetta li kien hemm żball fil-kostruzzjoni, żball li ovvjament wieħed irid jemmen li kien żball għaliex l-Ingliżi ġa knu jafu li din is-sistema ma taħdimx u taf iġġib l-inkwiet. Fl-aħħar nett l-Ingliżi stess ma ridux jirrikonoxxu l-Kostituzzjoni eżattament kif ridu tiġi rikonoxxuta l-Maltin. Il-Gvern Ingliż għamel ħiltu kollha biex jgħid lill-Maltin li l-pożizzjoni tagħhom finalment ma kinitx inbidlet wisq minn dik li kienet qabel. Irrifjuta pereżempju li jaċċetta li l-Kap tal-Ministeru jissejjaħ Prim Ministru. Ried jissejjaħ Kap tal-Ministeru. Ma aċċettax ukoll li aħna nsejħu s-sistema leġislattiva tagħna bħala sistema parlamentari imma insista li aħna jkollna l-isem tal-Kamra leġiżlattiva bħala assemblea leġiżlattiva, titlu li kien jingħata lill-kolonji li ma kinux laħqu dak li jgħidulu dominion status. U nfatti, l-Ingliżi ma riedu b'ebda mod li Malta taħseb li laħqet il-pożizzjoni tal-Awstralja, tal-Kanada, ta' New Zealand jew l-Ingilterra. Riedu jgħidulhom, intom għadkom differenti. aħna dawn l-affarijiet s'hawnhekk ħa naslu. U nfatt il-Maltin jekk ma kinux jafu biha tgħallmuha di meta l-Parlament Malti waqqaf il-branch lokali tal-Empire tal-Commonwealth tal-Empire Parliamentary Association. U meta bagħat l-applikazzjoni tiegħu sab li għandu diffikultajiet. Għaliex Ma rridux li Malta jkollha l-istess status li kellhom dawn id-dominions, il-Kanada, l-Awstralja, New Zealand u s-South Africa. U allura ġara li kien hemm negozjati twal qabel Malta ġiet aċċettata f'din fi ħdan din l-għaqda. Mela, biex nagħlaq, l-Ingliżi Irrestrinġilna l-Gvern Malti fejn jista' jaħdem. Tawna sistema elettorali li kienet se toħloqilna l-kunflitt u l-instabilità. Għamlulna sistema leġiżlattiva li kienet fiha nnifisha ċerta li tiftaħ inkwiet u problemi politiċi, u fl-aħħar nett huma stess għamlu ħilithom biex juruna li dak li ħadna bħala self government xorta waħda jżommna livell inqas minn dak li konna naspiraw għalih.
Fit-30 t'April 1921 ġewwa l-Palazz fil-Belt, Il-Gvernatur Plumer iħabbar il-Kostituzzjoni l-ġdida ta' Malta. Jibdew it-tħejjijiet għal dak li l-gazzetta Malta ddeskrivietha bħala la nuova alba, un'alba di guadio e di libertà. Ftit jiem qabel il-gazzetti jippubblikaw il-programm għall-ġurnata tas-Sibt 30 t'April. Il-gazzetti ta' 30 t'April, fosthom il-Malta, jaċċennaw kif mis-sigħat bikrin ta' filgħodu l-belt kienet diġà ħadet xejra ta' festeġġjamenti kbar. Ħafna mill-ħwienet, djar u s-sede taċ-ċrieki politiċi kienu mżejna għall-okkażjoni, bi bnadar iperpru fuq il-bjut u l-faċċati. L-atmosfera ferrieħija ta' dan il-jum storiku kompliet tidwi meta, quddiem il-Palazz tal-Gvernatur, inġabret folla kbira ta' nies. Il-ferħ tal-poplu ġie akkumpanjat mid-daqq tal-banda militari tat-Tieni Reġiment Essex. Din il-ġurnata kienet ta' importanza kbira għall-istorja ta' Malta, tant li ftit jiem qabel il-Gvernatur iddikjara festa pubblika fl-okkażjoni tal-proklamazzjoni tal-Ittra Rjali. Fis-Sala ta' San Mikiel u San Ġorġ fil-Palazz, udjenza mill-poplu ta' 'l fuq minn tlett mitt ruħ kif ukoll mistiedna distinti attendew din iċ-ċerimonja ta' madwar sagħtej u nofs. Fosthom, kien hemm id-deputati tal-poplu, membri tal-Knisja u awtoritajiet militari kif ukoll navali. Il-ferħ minn dawk preżenti ġewwa l-Palazz jinħass l-aktar lejn Filippo Sciberras, il-President tal-Assemblea Nazzjonali. Huwa u ġie milqugħ b'applawż kbir għas-suċċess tiegħu fil-għoti ta' din il-Kostituzzjoni. Fl-għaxra ta' filgħodu, il-Gvernatur Plumer jiftaħ din iċ-ċerimonja bid-diskors tiegħu u wara jaqra d-dispaċċ tal-Ministru tal-Kolonji, anness mal-ittra rjali. Fost iċ-ċapċip tal-poplu li bih ġarru kien miġbur folla kbira quddiem il-palazz, fil-gallarijiet tal-palazz jidhru f'waħda l-Gvernatur u fl-oħra Filippo Sciberras. Iċ-ċerimonja tkompli fi Pjazza San Ġorġ fejn, permezz ta' parata militari u l-kant ta' God Save the King, il-proklama tal-Kostituzzjoni l-ġdida tiġi mħabbra lill-poplu. Qabel l-għeluq ta' din iċ-ċerimonja, il-folla tiġi mħeġġa mill-Gvernatur biex tgħajjat Urrà lill-Majesta' tiegħu ir-Re. Propju fi tmiem ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, Filippo Sciberras jindirizza lill-folla fejn jirrimarka dan il-mument bħala wieħed glorjuż u li issa huwa mistenni mill-Maltin li juru ħilithom fl-amministrazzjoni ta' pajjiżhom. Il-Kostituzzjoni l-ġdida tidħol fis-seħħ fis-sittax ta' Mejju u b'hekk, matul ix-xhur ta' wara, tibda formalment kampanja elettorali li għaliha jikkontestaw erba' partiti politiċi u anke individwi. B'din il-Kostituzzjoni, Malta ngħatat Gvern responsabbli mfassal fuq sistema ta' diyarkija fejn il-Gvern kien jaħdem taħt tmexxija bikamerali magħmula mis-Senat, l-ogħla kamra ta' deputati simili għall-Upper House fis-sistema ta' Westminster, kif ukoll Kamra ta' Rappreżentanti jew Assemblea Leġislattiva simili għall-House of Commons f'Londra. L-erba' partiti li kkontestaw l-elezzjonijiet tal-1921 kienu l-Unione Politica Maltese, jew kif kien ukoll magħruf il-Partit Popolari mmexxi mill-Monsinjur Ignazio Panzavecchia, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, immexxi mill-Avukat Nerik Mizzi, il-Partit Kostituzzjonali tal-Konti Sir Gerald Strickland, u l-Partit Laburista mmexxi minn Luogotenent il-Kurunell William Savona. Bejn Mejju u Ottubru tal-1921, ferneżija ta' attività politika ddominat f'Malta, bil-partiti politiċi jħejju ruħhom għas-sistema ġdida ta' tmexxija permezz ta' appelli lill-poplu, permezz ta' programmi elettorali, kif ukoll mass meetings f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. It-tħejjijiet għall-ewwel Parlament Malti wasslu anke għal diversi bidliet fil-partiti politiċi fosthom it-twelid tal-Partit Laburista minn moviment tal-ħaddiema u l-Anglo-Maltese Party li wara ingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali. Tul din il-kampanja elettorali ma naqsitx is-satira politika, filwaqt li spikkaw opinjonijiet varji li ħafna esprimew permezz ta' kitbiet fil-gazzetti ta' partiti politiċi bħal Ngħidu Aħna il-Malta, La Voce del Popolo, id-Daily Malta Chronicle u l-Malta Herald, kif ukoll dimostrazzjonijiet u sejħiet favur għaqda u koalizzjoni. Nhar il-Ħamsa u s-Sitta t'Ottubru mbagħad issir l-elezzjoni għall-Membri Ġenerali tas-Senat biex minn fost il-kandidati jeliġġu seba' Senaturi. Għal din l-elezzjoni l-kandidati ġew imqassma fuq żewġ distretti. Dak tal-ewwel kien ikopri ż-żona madwar il-Port u anke ta' Tas-Sliema u San Ġiljan. Il-kumplament ta' Malta u Għawdex imbagħad kienu jaqgħu mat-tieni distrett. Filwaqt li l-għaxar senaturi l-oħra kienu membri speċjali eletti minn fost ir-rappreżentanti tal-Knisja, in-nobbli, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Kunsill tat-Trade Unions, kif ukoll il-gradwati tal-Università, b'żewġ membri minn kull grupp. L-elezzjonijiet biex jeliġġu 32 membru tal-Kamra Leġiżlattiva jissoktaw nhar it-tmintax u t-dsatax t'Ottubru. Għal din l-elezzjoni, Malta kienet maqsuma fi tmien distretti. Il-votanti għaż-żewġt ikmamar riedu jkunu 'l fuq minn 21 sena, litterati u jħaddnu ċertu kapital, tant li l-maġġoranza tal-ħaddiema ma setgħux jivvutaw. It-tmienja t'Ottubru 1921 jitħabbru r-riżultati tal-elezzjonijiet għas-Senat. L-Unione Politica Maltese bi tnax minn sbatax-il siġġu, il-Partit Kostituzzjonali, siġġu wieħed minn sbatax, filwaqt li l-Partit Laburista erba' siġġijiet minn sbatax-il siġġu. u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ma ħatar l-ebda siġġu peress li dan il-partit kien oġġezzjona li jkun hemm Senat. L-għada tal-votazzjoni għall-membri tal-Assemblea Leġiżlattiva jibda l-għadd tal-voti u ftit jiem wara jitħabbru t-tnejn u tletin membru tal-Assemblea Leġiżlattiva. Sitta u sebgħin punt tlettax fil-mija minn dawk eliġibbli għall-vot kienu ħarġu jivvutaw. Anke għal din il-Kamra ir-rebħa kienet ukoll għall-Unione Politica Maltese bi tliet siġġijiet biss inqas minn maġġoranza assoluta, tant li l-Unione Politica Maltese rebħet erbatax-il siġġu minn 32, filwaqt li l-Partit Kostituzzjonali seba' siġġijiet, il-Partit Laburista seba' siġġijiet ukoll, filwaqt li l-Partit Demokratiku Nazzjonalista eliġġa erba' siġġijiet, kollha minn fuq id-distrett Għawdxi. Fit-22 t'Ottubru tal-1921 jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet wara r-rebħa tal-elezzjoni tal-Partit Popolari u t-twaqqif tal-ewwel Gvern Malti. Fil-gazzetti jitħabbru dak li l-Maltin kien ilhom jitolbu, li jkun hemm Gvern tal-poplu f'idejn il-poplu. Fl-istess gazzetti nisimgħu dwar din ir-rebħa u l-mument storiku għal Malta, b'artikli intitolati La Nuova Era u La Vittoria. Fl-24 t'Ottubru jibdew jaslu l-ewwel aħbarijiet ta' Kabinett ġdid għall-ewwel Gvern Malti elett mill-poplu. Dan il-Gvern, hekk magħruf bħala Gvern Responsabbli, kien immexxi minn Ministeru prinċipali flimkien ma' sitt Ministeri oħra. Bħala l-Kap tal-Partit li rebaħ l-elezzjonijiet, il-Kap tal-Ministeri, jew kif nafuh aħjar illum, il-Prim Ministru, kellu jkun il-Monsinjur Ignazio Panzavecchia imma minflok, peress li Panzavecchia kien qassis, ġie appuntat Joseph Howard. Minħabba li l-UPM ma kellhiex maġġoranza assoluta fil-Parlament, Howard jaċċetta li jmexxi l-Gvern wara li l-Partit Laburista wiegħed is-sapport tiegħu b'mod informali. L-għada, Tlieta 25 t'Ottubru, il-Gvern joħroġ notifika fejn uffiċjalment jgħarraf il-Ministeri li għandhom imexxu l-Gvern Awtonomu Malti. Dawn kienu l-Ministeru Prinċipali, f'idejn Joseph Howard stess, li wkoll kien jieħu ħsieb it-Teżor, il-Ministeru tal-Ġustizzja taħt Alfredo Caruana Gatto li kien ukoll Senatur, il-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi taħt Antonio Dalli, il-Ministeru għall-Edukazzjoni taħt il-Monsinjur Francesco Ferris, il-Ministeru tas-Saħħa taħt il-Professur Carmelo Mifsud li kien ukoll Senatur, kif ukoll il-Ministeru għall-Industrija, Kummerċ, Posta, Sajd u Agrikoltura taħt Ugo Pasquale Mifsud. Min kien Joseph Howard? Joseph Howard kien l-ewwel Prim Ministru tal-Gvern Awtonomu Malti bejn l-1921 sal-1923. Howard kien negozjant magħruf sew tant li kien maħtur membru f'diversi kumitati u kummissjonijiet tal-Gvern favur l-iżvilupp kummerċjali u industrijali, kif ukoll kien membru attiv tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. Howard kien anke elett membru tas-Senat.
Meta nħarsu lejn l-avvenimenti tal-1921, huwa importanti wkoll li nħarsu lejn il-kuntest internazzjonali. U jiena llum ħa nitkellem fuq il-kunċett ta' self-government u l-kunċett ta' dominion status fl-Imperu Brittanniku. L-Imperu Brittanniku fil-perjodu li qegħdin inħarsu lejh ta' wara l-Ewwel Gwerra kien tista' tgħid fil-quċċata tiegħu. Però għalkemm kien fil-quċċata tiegħu wieħed jista' jgħid li kien forsi kbir wisq. Kellek sistemi differenti ta' ta' gvernar, kellek l-Indja li tiġi gvernata mod, kellek pajjiżi iżgħar li jiġu gvernati mod ieħor u kellek il-White Dominions. Kellek ukoll mal-500 miljun persuna li jaqgħu taħt id-dominju ta' l-Imperu Brittanniku. Biex iżommu l-ordni, biex iżommu l-kontroll kien hemm mal-200,000 persuna, mal-200,000 membru ta' l-armata. Però dawn ma kinux biżżejjed għas-sempliċi raġuni li madwar id-dinja kien hemm ħafna ġlied, ħafna kunflitti għal xewqa għall-indipendenza, għall-iktar kontroll, għall-iktar self-government, biex nimxi fuq it-tema tal-lum. Apparti minn hekk, kellek forzi militari kbar ħafna. Ir-Royal Air Force ġiet imwaqqfa fl-ewwel ta' April 1918 u għal dak iż-żmien kienet waħda mill-ikbar forzi tal-ajru fid-dinja. Kellek ukoll il-British Navy, ir-Royal Navy li kienet ukoll ta' ċertu daqs. Kellha, per eżempju, mas-70 battleship u battle cruiser, mal-120 cruiser, 'il fuq minn 460 destroyer u mal-150 sottomarin. Però il-gwerra ħalliet problemi ekonomiċi kbar fl-Ingilterra, allura l-Imperu ried iżomm din il-preżenza globali imma minn hawn jew minn hemm ried inaqqas l-ispejjeż u din hija xi ħaġa impossibbli. Fl-istess ħin, fil-perjodu ta' wara l-gwerra għandek l-imperi madwar id-dinja kollha li qegħdin isibu ruħhom f'diffikultà. L-Imperu Russu tar-Romanovs, l-Imperu Ottoman, l-Imperu Awstro-Ungeriż, l-Imperu Ġermaniż, dawn kollha ħadu d-daqqa tal-mewt mal-Ewwel Gwerra, mat-tmiem tal-gwerra. L-imperji oħra li ħarġu rebbieħa, Franza u r-Renju Unit, għalkemm ħarġu rebbieħa, xorta sofrew telfiet kbar ekonomiċi u telfiet kbar f'imwiet tan-nies. Fl-istess ħin dawn l-imperi, kemm Franza kemm l-Ingilterra, kienu marru fil-kolonji u kienu talbu l-għajnuna min-naħa tal-kolonji, talbu li li jingħataw li n-nies imorru mill-kolonji u jiġġieldu l-gwerra fl-Ewropa. Issa, il-problema kienet di, l-imperi, l-Imperu Ingliż, l-Imperu Franċiż, l-imperi kollha, kienu qegħdin jiggvernaw f'dawn il-pajjiżi bil-premessa li dawn qegħdin hemm biex jiċċivilizzaw. Meta ħafna minn dawn in-nies telqu minn pajjiżhom u marru fl-Ewropa u raw il-barbarità tal-Ewwel Gwerra, dawn inħasdu. Kif jista' jkun, dawn in-nies li qegħdin jippritkawna ċ-ċiviltà, jaslu għal tant atroċitajiet f'pajjiżhom, fil-kontinent tagħhom? F'dan il-perjodu, fid-dinja internazzjonali, ifeġġu żewġ karattri importanti ħafna. L-ewwel wieħed il-President Amerikan Woodrow Wilson. Woodrow Wilson li li beda jartikola viżjoni ġdida għall-politika internazzjonali. Meta l-Amerika tidħol fil-gwerra fl-1917, Woodrow Wilson jidaħħal il-kunċett u jibda jitkellem dwar il-viżjoni tiegħu ta' paċi ta' wara l-gwerra. U dan ibbażat fuq il-kunċett ta' self-determination, ċoe il-prinċipju li li kull pajjiż għandu jiggverna Għandu jiddeċiedi hu kif għandu jkun iggvernat. Il-President Wilson ukoll jibda jartikola viżjoni għad-dinja li llum nieħduha for granted imma f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva ħafna. Pereżempju, li jekk ikollok żewġ pajjiżi li ma jaqblux fuq ħaġa jew fuq oħra, dawn jiġu solvuti bil-liġi internazzjonali, f'qafas internazzjonali u mhux bil-gwerra. Li kull pajjiż ikollu l-istess say, l-istess weighting fuq livell internazzjonali. Ma rridux ninsew però li Wilson kien qed jitkellem għal udjenza limitata ħafna. Wilson kien qed jitkellem għal udjenza Ewropea. Wilson kien qed jitkellem għall-Polonja, ċ-Ċekoslovakkja, għall-Belġju, ma kienx qed jitkellem ċertament għall-kolonji. Però id-diskorsi tiegħu waslu għall-udjenza internazzjonali għax dak iż-żmien il-magna tal-propaganda Amerikana bdiet tissaħħaħ u dawn id-diskorsi tiegħu kienu jixxandru mad-dinja kollha u dawna kienu kienu jgħinu lil ħafna nies fil-kolonji jimmaġinaw xi ħaġa differenti. Tista' timmaġina jekk tkun attivist f'kolonja li trid is-self-determination li f'daqqa waħda tisma' l-President Amerikan li qiegħed jgħid li dana għandu jkun dritt, li dan għandha tkun il-futur tad-dinja kif nafuha. Wilson ovvjament falla, falla biex falla jikkonvinċi lill-Amerikani stess, il-Kungress falla għax ħafna minn dawn il-prinċipji kienu limitati għall-Ewropa. Però kien hemm karattru ieħor li kien influwenti f'daż-żmien, il-persunaġġ ta' Lenin. Lenin li dak iż-żmien ma kienx persunaġġ daqshekk saħħa b'mod internazzjonali, imma kien juża l-istess lingwaġġ ta' self-determination, ċoe li pajjiż għandu Iwarrab il-kolonjaliżmu f'dal-każ u jiggverna lilu nnifsu. Issa, Lenin kien, anzi, Lenin kien jinkoraġġixxi lill-partiti komunisti madwar id-dinja kollha, speċjalment fil-kolonji, biex jidħlu f'alleanza anki ma' dawk li ma jaqblux magħhom, anki ma' movimenti demokratiċi, bil-patt u l-kundizzjoni li jżommu l-indipendenza tagħhom. Ġifieri għandek dawn iż-żewġ persunaġġi li eventwalment saru ż-żewġ superpotenzi tas-seklu 20. li qegħdin jitkellmu b'dan il-mod u dan allura bla dubju ta' xejn jaffettwa l-kuntest internazzjonali. U nibdew mill-Indja. Jekk inħarsu lejn l-Indja, l-Indja f'April tal-1919 kien hemm il-massakru ta' Amritsar fejn qatlu fejn fejn ċċarċar tant demm ta' innoċenti. Fl-istess ħin, però, il-ġlieda tkompli tissokta, il-ġlieda l-iktar self-determination tissokta. U jkun hemm xi suċċessi. Pereżempju, l-Indja kien irnexxilha jkollha rappreżentanza fil-League of Nations allavolja ma kellhiex self-government. L-Indja kien irnexxilha tinnegozja forma ta' ta' awtonomija, ta' iktar awtonomija, però dejjem b'kundizzjonijiet partikolari, ċoe l-kundizzjoni li Hija, huwa l-Imperu li jiddetta x'għandu jingħata, x'poteri għandhom jingħataw, huwa l-Imperu li jiddetta it-timetable ta' ta' meta jingħataw dawn il-poteri u u kollox isir fil-parametri tal-Imperu u tal-interessi imperjali. U allura dan ma kienx biżżejjed għal nies bħal pereżempju Gandhi, Gandhi li kien jitkellem ħafna dwar in-nonvjolenza, non-kooperazzjoni. Prinċipju li kien effettiv ħafna. Tant kien effettiv li l-Viċi Re jasal biex jarresta 'l Gandhi fl-1922. Suppost kellu jkun arrestat għal sitt snin però għal raġunijiet ta' saħħa ġie liberat fl-1924 u allura Gandhi jissokta bil-ġlieda tiegħu. L-Eġittu xtaq ukoll ikollu rappreżentanza fil-League of Nations, xtaq ukoll ikun ikollu l-indipendenza rikonoxxuta, imma da ma ma ġarax. U allura hemmhekk ukoll naraw ħafna vjolenza, ħafna ġlied li li l-infrastruttura imperjali ħallieha f'mod u fi stat diżastruż. U għalhekk hemmhekk l-eroj tal-Ewwel Gwerra, Lord Allenby, jiddikjara li l-Eġittu għandu jingħata l-indipendenza. jikkanċella l-protettorat li ġie stabbilit fl-1914 u l-Eġittu jingħata forma ta' indipendenza, l-istess indipendenza f'parametri partikolari, jiġifieri li l-politika barranija, d-diplomazija Eġizzjana tkun konformi ma' dik Brittannika, li s-Sudan u s-Suez jibqa' taħt kontroll tal-Ingilterra, tar-Renju Unit. u, iktar importanti minn hekk, li d-drittijiet tal-barranin fl-Eġittu jiġu rikonoxxuti, li dawn jingħataw protezzjoni speċjali. Wieħed imbagħad jista' jħares ukoll lejn il-White Dominions. Il-White Dominions li kienu kruċjali ħafna. Kienu kruċjali fejn jidħol il-manpower, fejn jidħlu dawk in-nies li marru jiġġieldu għall-Imperu fil-Gwerra l-Kbira, imma kienu kruċjali wkoll għal dak li kienu jirrappreżentaw. Il-White Dominions li qegħdin nitkellmu dwar l-Awstralja, dwar il-Kanada, dwar New Zealand, dwar l-Afrika t'Isfel, kienu juru li l-Ingliżi huma poplu dinji, li huma kapaċi jiggvernaw fil-kontinenti kollha, kienu kellhom preżenza fil-kontinenti kollha, u kienu kapaċi jiggvernaw f'sitwazzjonijiet differenti, f'sitwazzjonijiet varji ħafna. Allura kienu importanti mhux biss għall-istrateġija tal-imperu, imma anki għall-mod kif l-imperu jimmaġina u jara lilu nnifsu bħala imperu dinji. Però anki hawnhekk hawn id-disgwid, jiġifieri pereżempju fil-Kanada li taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Mackenzie King kellek eh, ix-xewqa li biex ngħidu hekk, il-Kanada ikollha politika barranija indipendenti u rikonoxxuta b'forma ta' trattati u rikonoxxuta bil-kitba, li l-Kanada tkun rikonoxxuta li d-dominji jkunu rikonoxxuti bħala entitajiet kostituzzjonalment separati mir-Renju Unit. Kellek ukoll l-istess xewqa fl-Afrika t'Isfel, Field Marshal Smuts li kien wieħed li kien imperjalista, però xorta jixtieq jara li l-indipendenza kostituzzjonali u l-indipendenza fi ħdan il-politika barranija jkunu rikonoxxuti. Mbagħad kellek l-Awstralja. L-Awstralja li kien jara l-importanza tal-istrateġija imperjali li kien jara l-importanza li jibqa' magħqud mal-imperu. Għalfejn kien jibża' li lil hinn mill-imperu ma jkollux influwenza. Fl-Irlanda kellek sitwazzjoni differenti. L-Irlanda kien l-unika wieħed minn dawn id-dominji li kellu li ġab is-self-government wara ġlieda qalila, ġlieda mdemmija. U kien ukoll l-unika minn dawn id-dominions li kellu is-self-government irregolat bi trattat kontroversjali ħafna. Tant hu hekk li mhux kulħadd fir-rappreżentanza tal-poplu Irlandiż ma kien jaqbel, il-partit Fianna Fáil t'issa twieled proprju f'dan id-diskwit. F'dan il-perjodu 26 county fl-Irlanda t'Isfel ingħataw is-self-government, però ingħataw is-self-government mingħajr ma ġiet irrikonoxxuta r-Repubblika. u dan kien ovvjament fatt kontroversjali ħafna. Minkejja dak kien hemm anki fl-Irlanda min ma kienx jemmen li l-Irlanda għandha tinqata' kompletament mill-Imperu. Għalfejn? Għal tliet raġunijiet importanti. L-ewwel nett, l-Imperu kien joffri ċertu vantaġġi ta' kummerċ ħieles u din hija xi ħaġa li għall-Irlandiżi kienet importanti. It-tieni kien hemm għax min kien jemmen li mingħajr l-Imperu l-Irlanda tkun leħen marġinali ħafna fil-kuntest globali. U t-tielet kien hemm il-konservattivi kattoliċi li kienu jemmnu li bir-repubblikaniżmu jaf jidħol is-soċjaliżmu jaf jidħol l-ateiżmu. Dawn kollox u dawn il-fatturi kollha jaslu fil-quċċata tagħhom fl-1926, l-Imperial Conference fejn tiġi mnedija l-Balfour Declaration. Il-Balfour Declaration li tgħid u li tirrikonoxxi li kull Membru, kull dominju huwa indipendenti kostituzzjonalment u għandu d-dritt li jfassal il-politika kemm domestika kif ukoll dik barranija, imma dejjem fil-qafas tal-Imperu, u hemmhekk jidħol il-kunċett ta' dominion status. Dominion status li anki Malta narawh 'il quddiem, il-politiċi Maltin jarawh bħala t-target tagħhom. Dana huwa kuntest importanti ħafna kemm għal dak li ġara Malta fis-snin għoxrin imma wkoll biex nifhmu l-proċess ta' dekolonizzazzjoni. Meta aħna niftakru meta l-imperi telqu minn bosta kolonji wara t-Tieni Gwerra, meta ngħatat l-indipendenza lil ħafna pajjiżi li xi kultant qatt ma kellhom esperjenza ta' sovranità, qatt ma kienu nazzjon. Biex nifhmu verament x'ġara, irridu naraw dawn il-perjodi, dawn il-perjodi fejn kien hemm taqlib fuq livell internazzjonali, taqlib fil-politika domestika u kunflitt bejn l-Imperu u bejn dawn in-nazzjonijiet. Għalhekk naħseb huwa importanti li li npoġġu l-kuntest tad-dekolonizzazzjoni fil-kuntest tal-għoxrinijiet u tat-tletinijiet meta din il-ġlieda bdiet u meta dil-ġlieda bdiet titensifika.
Fl-aħħar jiem t'Ottubru u bidu ta' Novembru 1921 jitħejjew numru ta' ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kellhom fil-qofol tagħhom iż-żjara tal-Prinċep ta' Wales nhar l-ewwel u t-tieni ta' Novembru. Naraw fost preparamenti oħra tħejjijiet minn kumitat imwaqqaf apposta fix-xhur ta' qabel kif kellhom jiġu mżejna t-toroq u binjiet prominenti b'mod partikolari Bieb il-Belt, il-Main Guard u d-Dwana fil-Port. Il-Gvern Malti jqis din l-okkażjoni bħala ġurnata storika għal Malta tant li jħeġġeġ b'appell lill-poplu biex jilqa' bi ħġaru lill-Prinċep b'turija ta' lealtà lejn ir-Renju u sens ta' orgolju issa li Malta saret parti mill-popli liberi tal-Imperu Ingliż. Id-Daily Malta Chronicle tikkommemora dan l-avveniment storiku b'edizzjoni speċjali li tfakkar is-sħubija ta' Malta fil-Commonwealth Brittanniku u messaġġi ta' awguri minn diversi pajjiżi għal din ir-rebħa ta' Malta lejn gvern awtonomu. Fit-28 t'Ottubru 1921, il-Gvernatur jippresjedi l-ħatra ta' lealtà lejn il-Kuruna Ingliża mill-membri tas-Senat fil-Palazz il-Belt. Waqt l-istess ċerimonja, din il-Kamra teliġi lid-Dottor Max Debono bħala President u lill-Markisa Pabbologna bħala Viċi President. Iċ-ċerimonja tissokta skont it-tradizzjoni tal-Parlament Ingliż li ġejja minn żmien ir-Re Enriku Erba' fis-seklu ħmistax, fejn il-President kien eskortat lejn is-siġġu prinċipali tal-Kamra mill-istess persuni li nnominawh. Wara li l-ħatra ta' President u Viċi President ġew ikkonfermati mill-Gvernatur, il-President Max Debono jagħmel l-indirizz tiegħu lill-Gvernatur għan-nom tal-Kamra. L-għada, id-29 t'Ottubru, l-istess ċerimonja tiżvolġi fil-Palazz għall-Assemblea Leġiżlattiva, fejn ġie elett b'mod unanimu Edgar Arrigo bħala l-ewwel Speaker tal-Parlament Malti. Il-Kamra ma eliġġiet l-ebda Deputat Speaker minħabba li ma kienx hemm qbil fost il-membri tant li l-ewwel Deputat Speaker, Salvatore Borg Olivier, inħatar lejn l-aħħar tal-1921. Iċ-ċelebrazzjonijiet ikomplu nhar it-Tnejn 31 t'Ottubru b'quddiesa mill-Isqof Mauro Cremona fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti. Miġbura quddiem il-Palazz, il-membri taż-żewġt ikmamar, immexxija mill-President tas-Senat u l-Ispeaker tal-Assemblea Leġiżlattiva, jgħaddu minn Strada Rjali għall-Konkatidral t'San Ġwann. Diversi mistiedna speċjali attendew din l-okkażjoni fosthom il-Kurunell Amery li ħadem ħafna biex Malta tingħata din il-Kostituzzjoni, Mister Ruth, id-Deputat Speaker tal-Parlament tal-Unjoni tal-Afrika t'Isfel, uffiċjali għolja tal-Armata, Imħallfin, kif ukoll kapijiet ta' dipartimenti tal-Gvern Malti. It-Tlieta l-ewwel ta' Novembru 1921, il-belt tieħu xejra majestuża proprju fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-ewwel Parlament Malti mill-Prinċep ta' Wales. Aktar tard, Ir-Re Edwardu Tmienja. Dakinhar tal-inawgurazzjoni, il-poplu laqa' b'ferħ kbir Gvern awtonomu b'Parlament Malti. Mal-wasla tal-Prinċep, il-Gvernatur u l-Isqof jilqgħuh fil-port. Mid-dwana, jitilqu għal Furjana, biex hekk jidħlu minn Bieb il-Belt tul Strada Rjali għall-Palazz, fejn fil-ħdax ta' filgħodu, il-Prinċep inawgura l-ewwel Parlament Malti. Il-Prinċep intlaqa' minn daqq ta' trombi u merħba minn dawk preżenti ġewwa s-Sala ta' San Mikiel u San Ġorġ fil-Palazz tal-Gvernatur, fosthom l-istess Kulunell Amery u l-membri tas-Senat u l-Assemblea Leġiżlattiva. Il-Gvernatur jiftaħ din iċ-ċerimonja billi jaqra l-awtorizzazzjoni mibgħuta minn Londra li tagħti dritt lill-Prinċep li jiftaħ il-Parlament f'isem il-Majesta' Tiegħu ir-Re Ġorġ Ħamsa. U fid-diskors tiegħu, il-Prinċep juri fiduċja fl-abiltà tal-poplu Malti li jwettaq il-Kostituzzjoni l-ġdida. Din l-okkażjoni tilħaq il-quċċata tagħha hekk kif Filippo Sciberras, li tant ħadem biex Malta jkollha tmexxija awtonoma, jingħata t-titlu ta' Sir mill-Prinċep ta' Wales. Iċ-ċerimonja tissokta bid-daqq ta' God Save the King u fanfare militari fejn id-dinjitarji joħorġu fil-gallariji tal-Palazz fost il-kommossjoni u l-applaws tal-poplu fi Pjazza San Ġorġ. Il-Gvern jiddikjara li l-għada tal-ftuħ tal-Parlament, it-Tnejn ta' Novembru 1921, hija festa pubblika u fl-istess ġurnata u l-għada Tlieta ta' Novembru tibda l-ħidma taż-żewġt ikmamar f'seduti konġunti. Il-Gvern Malti għażel l-Ingliż u t-Taljan bħala l-lingwi uffiċjali ta' Malta. Il-lingwi rikonoxxuti miż-żewġt ikmamar kienu l-Ingliż, it-Taljan u l-Malti, biss id-dibattiti setgħu jiġu ppubblikati bl-Ingliż jew it-Taljan biss. Skont il-Kostituzzjoni Amery, is-Senat jinħatar għal sitt snin, filwaqt li l-elezzjonijiet għall-Assemblea Leġiżlattiva kellhom isiru kull tliet snin. Taħt din il-forma ta' gvern awtonomu bejn l-1921 u l-1933 inħatru erba' gvernijiet. Bejn l-1921 u l-24 l-ewwel gvern immexxi mill-Unione Politica Maltese, b'koalizzjoni mal-Partit Laburista lejn in-nofs tal-leġislatura sa Jannar tal-1923. Bejn l-1924 u s-27, tmexxija oħra tal-UPM din id-darba b'koalizzjoni mal-Partit Demokratiku Nazzjonali taħt il-Prim Ministru Francesco Buhagiar tal-UPM. Aktar tard waqt din il-leġiżlatura, iż-żewġ partiti ingħaqdu bħala l-Partit Nazzjonalista. Bejn l-1927 u 30, gvern taħt it-tmexxija tal-Partit Kostituzzjonali bis-sapport tal-Partit Laburista, mhux koalizzjoni, imsejjaħ il-Compact Government wara ftehim bejn iż-żewġ partiti f'Jannar tal-1926, u l-aħħar leġiżlatura bejn l-1932 u 33 b'Gvern Nazzjonalista taħt il-Prim Ministru Ugo Mifsud. Fil-bidu tas-snin tletinijiet, proprju 'l fuq minn għaxar snin mill-għotja tas-self-government fl-1921, kien żmien meta l-Ewropa kienet riesqa lejn it-Tieni Gwerra Dinjija. B'hekk l-introduzzjoni ta' riformi mill-Gvern Malti favur il-lingwa Taljana u, fl-istess waqt, ir-rapport bejn dawk favur it-Taljan u organizzazzjonijiet Taljani f'Malta wasslu għas-sospensjoni tal-Kostituzzjoni Amery b'mod definit f'Novembru tal-1933. Il-kostituzzjoni tas-self-government ġiet revokata permezz tal-Att tal-Ittra Rjali maħruġ fl-1936.
It-tmiem tal-kostituzzjoni tal-1921 seħħ fil-jum l-erwieħ ta' l-1933. Kien it-Tnejn ta' Novembru meta il-Gvern issospenda, Gvern Ingliż issospenda l-kostituzzjoni ta' self-government li kienet ngħatat fl-1921. Meta ngħid sospensjoni, sospensjoni ma kien hemm l-ebda intenzjoni li eventwalment tingħata lura l-kostituzzjoni, jiġifieri kienet pratikament ittieħdet ittieħdet lura. Kien att li kien jixbah ħafna lil kolp ta' stat. L-amministrazzjoni Ingliża kienet ħadet ħsieb qabel qabel ma tieħed il-Kostituzzjoni illi tieħu f'idejha lura il-pulizija illi illi tagħmel ben tagħmel itwaqqaf permessi kollha għal għal dimostrazzjonijiet u anki li li tagħmel daħħal il-ċensura fuq fuq l-istampa. Ehm, l-iskuża li nġibet fil-bidu kienet għaliex kien hawn ċertu infiltrazzjoni ta' ta' propaganda taljana f'Malta. Ehm, però fir-realtà dan kien eh, preparazzjoni għal kolb ta' stat tantu hekk illi eh, Oriġinarjament l-idea kienet illi l-kostruzzjoni tittieħed fid-29 ta' Ottubru li kien il-Ħadd, però peress li kien il-festa ta' Kristu Re u dak iż-żmien kienu jinġemgħu ħafna nies fi Kristu Re, jiġifieri avolja ma tistax tagħmel dimostrazzjonijiet imma kien ikun hemm se jkun hemm ħafna nies il-belt, allura iddeċidew illi joħdu l-kostruzzjoni jumej. jumej wara. Il-proċess kien meqjus ħafna min-naħa tal-amministrazzjoni Ingliża. L-ewwel ta' warning lill-ministri tal-gvern, dak iż-żmien gvern nazzjonalista, u mbagħad tawh ftit ġranet wara ultimatum, u mbagħad meta ma aċċettax l-ultimatum issospendew il-kostruzzjoni. L-ultimatu kien jgħid bejn wieħed u ieħor illi l-Gvern Nazzjonalista għandu jibda juri sinjali mhux biss li mhuwiex pro-Taljan imma illi lest li jikkollabora f'kull qasam mal-Gvern mal-amministrazzjoni Ingliża. Jiġifieri kollox ma' kollox id-deċiżjoni kienet hemmhekk ma kienx hemm ċans li l-Gvern li l-Gvern se joqgħod jieħu l-istruzzjonijiet min-naħa tal-Gvern Ingliż u allura hemmhekk kien ċar li l-kostruzzjoni kienet ħa tittieħed. X'kienu r-raġunijiet għalfejn ittieħdet il-kostruzzjoni? L-ewwel wieħed irid iqis is-sitwazzjoni, il-klima mhux biss nazzjonali imma internazzjonali. Fl-1921 meta meta meta ingħatat il-Kostituzzjoni kien hawn sens kien kif spiċċax qabel l-ewwel gwerra dinjija u kien hawn sens ta' ewforija anki internazzjonalment u ħafna paroli fuq il-demokrazija u fuq il-futur huwa tad-demokrazija u ta' self-determination u tal-ħafna diskors. Kien hemm ċertu ottimiżmu dak iż-żmien illi wara gwerra bħal dik, l-ewwel gwerra, issa se jirrenja l-paċi. U fil-fatt l-Ingliżi bħalma taw kostituzzjoni lilna ta' self-government taw kostituzzjoni toħrajn lil Ċipru, taw kostituzzjoni lill-Eġittu, lill-Indja, dejjem biex jippruvaw anki itejbu r-relazzjonijiet tagħhom mal-popolazzjonijiet fl-imperu fil-imperu tagħhom. Jekk inti tmur imbagħad tnax-il sena wara, fl-1933, id-dinja kienet qed tidher differenti ħafna. L-ewwel nett, it-tama li l-paċi tkun dejjiema bdiet tonqos. Id-demokrazija kullimkien kienet qiegħda tbati, fil-Italja kienet ilha li spiċċat id-demokrazija xi għaxar snin taħt Mussolini, il-Polonja kienet spiċċat id-demokrazija, l-Jugoslavja, ħafna pajjiżi li kienu saru demokratiċi għall-ewwel darba kienu qegħdin jitilfu d-demokrazija. Ftit qabel kien hemm il-Depression, il-Great Depression, illi ħolqot ħafna problemi interni u kienet waħda mir-raġunijiet għalfej eh, sistemi demokratiċi eh, ħafna pajjiżi Ewropej kienu qegħdin eh, qegħdin jikrollaw. L-Ingliżi fl-1931, ġifir sente qabilna, ħadu l-Kostituzzjoni lura ta' Ċipru. Forsi l-iktar ħaġa importanti illi fil-bidu tas-sena 1933 kien tela' Hitler u l-Partit tan-Nazi fil-Ġermanja. U hemmhekk beda beda iberraq illi wara kollox jista' jkun illi dik il-paċi dejjiema illi kulħadd kien qed jittama illi nkisbet wara l-Ewwel Gwerra issa mhux bilfors ħadd tkompli tirrenja għax Hitler għamilha ċara li hu beħsiebu jirriversja dak kollu li kien ġara fi tmiem l-ewwel gwerra. Ehm, allora l-Ingliżi kienu sensittivi ħafna ta' x'inhu jiġri Malta, ma ninsewx li Malta kienet fortizza navali u militari, kena bedaw anki il-preżenza tal-Air Force u kien jidher ċar li kif jkun hemm xi gwerra oħra Malta ħad tkun għal darba oħra ta' użu kbir għall-Gvern Ingliż, allura s-sikurtà kienet iżjed importanti li tkun sikkata. Però primarjament ir-raġuni għalfejn ittieħed il-kostruzzjoni minn Malta kienu kienet il-politika barranija Ingliża. Nixtaq nagħmel distinzjoni għax aħna ngħidu l-Ingliżi. Aħna Malta bħala kolonja kienet taqa' taħt il-Ministeru li ngħidulu l-Colonial Office, l-Uffiċċju tal-Kolonji. Però eh, naturalment bħal kull gvern ieħor il-Kabinett Ingliż kellu ministeri oħrajn fosthom wieħed miktar importanti u speċjalment dan iż-żmien minħabba l-qagħda internazzjonali il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. il-Foreign il-Foreign Office. U ta' spiss kien ikun hemm disgwid bej il-Colonial Office u il-Foreign Office. Um, jina najt illi l-pressjoni tal-Foreign Office kienet illi ittieħdet il-Kostituzzjoni l-Malta. Ehm, għalix Meta l-Gvern Nazzjonalista li tela' li tela' fl-1932, jiġifieri sena u nofs qabel, beda jagħmel beda jkompli fil-politika tiegħu li kienet il-politika tradizzjonali tiegħu, illi jimbotta l-lingwa Taljana u l-kultura Taljana, inzerta wkoll li l-Ingliż ma kienx jitihom fastidju iżda, imma inzerta li l-Gvern Taljan ta' Mussolini kien qed iżid ħafna l-propaganda Taljana f'Malta. Twaqqaf iċ-Ċentru Kulturali Taljan u affarijiet oħrajn. Allura beda jidher isu li se jkun hemm xi ftehim min-naħa bej il-Gvern Malti li kien pro-Taljan u l-Gvern Taljan li kien qed jippompja l-propaganda f'Malta. Anki da fih innifsu ma kienx jinkwieta l-Ingliżi, it-Taljani ma kinux se jippruvaw jieħdu l-Malta bil-forza. ċertament mhux fi żmien il-paċi, però li kien qed jiġri kien illi minħabba li tela' Hitler fil-gvern sar kanċillier fin-1933, eh, Mussolini li ta' spiss kien ikun fuq in-naħa tal-Ingliżi u l-Franċiżi ta' bħala bħala politika barranija, però Mussolini dejjem rid xi ħaġa ġdida x'moħħu fil-bih moħħu biex biex ikabbar imperu Taljan, u Mussolini beda jixħet sinjali lill-Ingliżi illi jekk huma ma jtuhx iktar minn dak li qed jitlob, hu ma jiskantawx jekk jibdax jindies ma' Hitler. Wara kollox Hitler kien Faxxist bħalu, kien Nażist, kien l-istess ideoloġija, kien anzi jammira l-ideoloġija Faxxista ta' Mussolini, u Mussolini l-messaġġ tiegħu kien jekk intom l-Ingliżi ma tidux titħabbu magħna aħna għandna ma' min ma' min nitħabbu. Allura, jekk tieħu s-snin qisu bejn l-1930, 31, 32, 33, l-isforz kbir tal-politika barranija Ingliża kienet illi iżommu l-Mussolini fuq in-naħa tagħhom, avolja kien troublemaker, iżommuh fuq in-naħa tagħhom biex ma jħalluhx jersaq lejn il-Ġermanja issa ta' Hitler. aggressiva u li trid tirriversja s-sitwazzjoni li kien hemm. U peress li kien ikun hemm dal-ħafna dal-ħafna paroli fuq it-Taljan u mhux Taljana u Malta, l-Ingliżi kienu qalu mela t-Taljana u Malta jitgħallem biss fis-sekondarja, fil-primarja ma jistax jiġi mgħallem. U Issa dak iż-żmien min kien mit-tfal li kienu jmorru l-iskola, fil-biċċa kbira primarja, ftit li xejn kienu jmorru s-sekondarja, kienu jmorru biss is-sekondarja dawk li kellhom intenzjoni li jkomplu għall-università fil-professjonijiet. Jiġifieri pratikament l-Ingliżi dik id-deċiżjoni tagħhom qatgħu it-tagħlim tat-Taljan f'Malta. Il-Gvern Nazzjonalista, minn il-Ministru tal-Edukazzjoni kien Eric Mizzi li kien pro-Taljan ħafna, beda jaħdem biex biex jagħmel klassijiet volontarji fil-għaxija. Ta' parsi volontarji imma fil-fatt it-tfal it-tfal kienu jiġu imbuttati biex imorru għal daw għal daw il-lezzjonijiet fit-Taljan. U il-gvern il-gvernatur kien jgħidlu le, ma nħallikomx tivvutaw il-flus għalihom daw. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-gvernatur irid jiffirma kollox. Ehm, u ġiet qisu pika bej il-gvern nazzjonalista u il-gvernatur. Ehm, issa, għaliex l-Ingliżi illi minnaħa qed jippruvaw iżommu l-Mussolini fuq in-naħa tagħhom qegħdin eh, jippruvaw jgħalqu it-talim tat-Taljan f'Malta. Nerġa' ngħid mhux għax kienu jibżgħu mit-Taljani imma għax kienu jaraw illi kull darba li jkollhom diskussjonijiet ma' Mussolini, dan dejjem iqajjem il-kwistjoni ta' Malta. U jgħidilhom intom ħbieb tagħna suppost u u laqqas qed tħallu t-Taljan jiġi mgħallem fl-uniku parti mill-Imperu fejn in-nies jitkellmu daqsxejn daqsxejn bit-Taljan. Allura ironikament l-Ingliżi ħadu dal-pass Biex Malta ma tibqax titla' u nieżla l-ħin kollu fid-diskussjonijiet li jkollhom mal-Italja, biex kemm jista' jkun iżommu r-relazzjonijiet tagħhom mal-Italja mill-aħjar mill-aħjar li li jistgħu. Jiġifieri wieħed irid iżomm quddiem għajnejh il-framework, il-qafas ta' ta' xena internazzjonali. Nżommu quddiem għajnejna li dak kien żmien fejn fejn fix-xena internazzjonali beda beda iberraq, l-Ingliżi dejjem kienu kienu akkaniti ħafna fuq is-sikurtà ta' Malta għar-raġuni li kienet strument militari għalihom u naturalment iżjed ma jkun hemm inkwiet internazzjonali iżjed kienu jgħafsu fuq din is-sikurtà. Però fl-istess ħin l-idea li jekk jista' jkun ma jħallux lil Malta dejjem tiġi fin-nofs bejn bejnhom u t-Taljani fil-fl-isforz kbir tagħhom biex iżommu lil Mussolini man-naħa tagħhom, man-naħa tal-Alleati tal-Punent u mhux u mhux ma' ma' ma' mal-Ġermanja issa taħt Hitler, dik kienet kienet konsiderazzjoni importantissima għal għall-Gvern Ingliż. Ma ninsewx li fil-Kabinett Ingliż, speċjalment dan iż-żmien, il-Ministru il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, il-Foreign Office, kien Kellu ħafna iżjed piece mill-Colonial mill-Colonial Office li kienet tagħmel minnu Malta. Fir-realtà, kieku kien jiddependi biss mill-Uffiċċju Kolonjali, jista' jkun illi ma kienx tittieħed il-kostruzzjoni għax min-naħa tagħhom eh, għal dak li huwa tmexxija tal-affarijiet interni kienet bejn wieħed u ieħor qed tilħaq l-għanijiet tagħha. Ħlief f'ħaġa waħda. Meta taw il-Kostituzzjoni lil Malta fl-1921, l-Ingliżi kkalkulaw jew ittamaw illi issa il-partiti politiċi Maltin hekk għandhom jippikaw jippikaw bejnietom. Bħal naturalment ma jiġri f'kull f'kull demokrazija parlamentari. Eh, però li kien ġara kien illi minħabba anki l-ġlieda politiko-reliġjuża li kien hemm li kien hemm fis-snin ta' qabel. Meta telgħu n-Nazzjonalisti fl-1932, tant kaxkru l-oħrajn daw, biżżejjed ngħid li l-Labour Party wieħed biss tella' l-boffa. U anki l-Partit ta' Strickland tilef ħafna ħafna voti. Tant kaxkru is-siġġijiet daw il-Partit Nazzjonalista, illi qishom lanqas kien hemm oppożizzjoni. U minħabba li kien hemm din il-bidla li imponew l-Ingliżi illi it-Taljan ma jistax jiġi mgħallem iżjed fl-iskejjel primarji, il-biċċa il-ġlieda biex netek il-qasma ma kienx bej Jien naf in-Nazzjonalisti u l-Istriklandjani kif kienet qabel imma kienet bej il-Gvern il-Gvern Nazzjonalista u l-Gvern Ingliż. Allura spiċċat qisha qisha qed titlef l-iskop għalfejn kienu daħlu d-demokrazija parlamentari fil-bidu nett. U kien hemm raġunijiet oħrajn li nataw imma forsi waħedhom ma kienx ikun biżejjed, pereżempju illi il-gvernijiet, gvern wara l-ieħor kien qiegħed bil-mod il-mod jonfoq ħafna flus u forsi jonfoq iżjed milli kien kapaċi jdaħħal. Ma ninsewx dak iż-żmien ma kienx hawn l-idea ta' deficit, il-budget trid tibbilanċjah u kien mhux aċċettabbli għall-amministrazzjoni Ingliża illi ikollok budget żbilanċjat. Imma naħseb dik kienet iktar Iktar iktar skuża, kien hemm rapport ta' ċertu James Galizia illi kien il-Kap tat-Teżor li suppost kien da qiegħed iservi lill-Gvern Nazzjonalista imma fir-realtà minn wara dahru kien imur jgħid lill-Gvernatur ara x'inhuma jagħmlu għax qed jonfqu qed jonfqu iżjed flus u hekk jispiċċa Gvern bid-dejn ikollu jħallas għalih it-Teżor. it-Teżor Ingliż. Jiġifieri kollox ma' kollox sal-1933 l-Ingliżi kkalkulaw bejn ħaġa u oħra illi aħjar mingħajr kostruzzjoni f'Malta milli bil milli bil-kostruzzjoni. U mbagħad hemm fattur ieħor, kien hemm fis-snin ta' qabel ġlieda ħarxa politiko-reliġjuża bejn il-partit ta' Strickland u il-Knisja. U dik kienet l-ewwel esperjenza ta' sitwazzjoni antiklerikali f'Malta, fl-istorja tal-Ingliżi f'Malta. Il-Knisja kienet ukoll bdiet il-Knisja, l-Arċisqof u l-Kurja eh, kienu qed jaraw li da self-government jista' jkun illi jista' jkun illi mhux wis ta' interess ta' interess għalihom. U fir-realtà, waħda mill-affarijiet, mid-diskursati li kien hemm kienet bejn il-gvernatur u l-isqof ta' dak iż-żmien fejn qallu sma' ma naħsibx li beħsiebna intuwilhom lura l-kostruzzjoni u l-isqof qallu u mhux aħjar hekk aħna mhux dejjem mhux dejjem il-pajjiż mhux dejjem mhux dejjem mexa. Ġifieri il-fatt li kienu jafu l-Ingliżi illi mhux se jkollhom oppożizzjoni min-naħa tal-Knisja kienet fattur ieħor illi illi għenhom, illi għamluhom, għamluha faċli għalihom illi jirtiraw u eventwalment joħdulna l-Kostituzzjoni.
B'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ta' Malta, Malta Libraries bi pjaċir qed tippreżentalkom din il-wirja virtwali dwar il-proposti għall-ewwel binja parlamentari li ġew imressqa sewwasew fl-1928. Palazz tal-Gran Mastru jew kif kien aħjar magħruf fi żmien l-Ingliżi il-Parazz tal-Gvernatur, serva ta' post fejn sa mill-bidu kienu jiltaqgħu l-bosta Kunsilli tal-Gvern u Kunsilli Leġiżlattivi taħt Kostituzzjonijiet differenti. L-ewwel laqgħa tal-Kunsill tal-Gvern seħħet fit-tmienja ta' Jannar tal-1850 fejn il-membri ltaqgħu proprju fis-sala tal-Arazzi ġewwa l-Palazz tal-Gvernatur. Mal-għotja tal-Gvern Awtonomu fl-1921, is-Sala tal-Arazzi baqgħet tintuża għal-laqgħat tal-Gvern, biss issa, minflok li kien jiltaqa' l-Kunsill tal-Gvern, din is-sala kienet takkomoda l-Parlament ġdid Malti. Iżda mal-ewwel feġġet problema, problema li kienet inħolqot hekk kif fil-Kostituzzjoni tal-1921 waqqfet sistema parlamentari b'żewġt ikmamar, dik tas-Senat u l-Assemblea Leġiżlattiva. B'hekk issa s-Sala tal-Arazzi kif ukoll il-Palazz tal-Gvernatur kienu saru żgħar wisq biex jakkomodaw dawn il-ħtiġijiet ġodda li ġabet magħha l-Kostituzzjoni l-ġdida. Is-Senat u l-Assemblea, li fl-aħħar mill-aħħar kienu żewġt ikmamar poteri distinti iżda kumplimentari, ma setgħux jiltaqgħu fl-istess ħin u ma setgħux jagħmlu użu mill-istess kamra, tant li xi drabi kienet intużat ukoll l-armerija l-antika meta s-Senat u l-Assemblea kienu jiltaqgħu fl-istess ħin. Għalhekk, mill-bidu bdiet tinħass il-ħtieġa li jkun hemm post apposta fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu dawn iż-żewġ tikmamar separatament u post li kellu jkollu wkoll aktar spazju għal bżonnijiet amministrattivi oħra. Sa mill-waqfa tal-ewwel Parlament Malti, kien hemm bosta attentati biex jinstab post alternattiv barra l-Palazz tal-Gvernatur. B'dan l-għan, inħatar kumitat apposta biex jesplora siti alternattivi. Waħda minn fost numru ta' proposti li ġew imressqa kienet dik f'Jannar tal-1922 meta l-Konti Strickland ippropona l-Berġa ta' Kastilja li tiġi trasferita lill-Gvern Malti biex din tiġi adattata u fiha takkomoda l-Parlament. Diversi site visits ġew eżekwiti għal dan l-għan imma minħabba li l-Berġa ta' Kastilja kellha użu militari, din it-talba qatt ma ntlaqgħet. Apparti l-Berġa ta' Kastilja kienu ġew proposti żewġ siti prominenti oħra. Waħda minn tal-ewwel kienet il-Berġa ta' Franza, berġa li nqerdet fit-Tieni Gwerra Dinjija li sa minn Novembru tal-1921 numru ta' amministrazzjonijiet differenti bdew itellgħu u jniżżlu jekk dan is-sit kienx l-aħjar binja biex takkomoda l-Parlament. Il-binja l-oħra, li aktar tard kienet ukoll proposta, kienet fil-fatt il-Bibjoteka Nazzjonali, jew kif kienet magħrufa dak iż-żmien, il-Librerija Pubblika ta' Malta. Biss din l-għażla inqatgħet bħala proposta mhux tant għaqlija wara rapport imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra f'Diċembru tal-1926 mil-Librar Hannibal Scicluna, li ma kienx favur l-użu tal-librerija bħala parlament. Tul is-snin, però, l-parlament stess kien donnu qed isibha wkoll bi tqila biex iċedi s-Sala tal-Arazzi. Minkejja dan, il-Gvern Malti baqa' jesplora l-possibilità ta' Parlament ġdid anke wara numru ta' snin mit-twaqqif ta' tmexxija awtonoma fl-1921. Kien proprju fis-27 ta' April tal-1928 li l-Kap tal-Ministeri jew kif nafuh aħjar illum il-Prim Ministru Gerald Strickland kiteb memo lill-Ministru li taħtu kien jaqa' d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex b'hekk isir pjan flimkien ma' proposta li tħejja x-xogħlijiet neċessarji biex jinbena Parlament ġdid. B'din il-proposta, l-ispazju ġewwa dak li illum huwa magħruf bħala il-Main Guard li jinsab quddiem il-Palazz tal-Gvernatur, sit li dak iż-żmien kien jakkomoda l-Garrison Library u l-Casino San Giorgio, kellhom jiġu adattati biex jilqgħu is-swali u spazji oħra biswithom għaż-żewġt ikmamar tal-Parlament Malti. Bħall-proposta għall-użu ta' Kastilja, għall-Gvern Malti kienet ser tkun problema jakkwista l-Main Guard minħabba li parti minn dan is-sit, proprju fejn kien hemm il-Garrison Library, kienet proprjetà f'idejn il-War Department. Ftit inqas minn sena wara, fl-1929, jitlestew l-ewwel abbozzi ta' żewġ disinji għaż-żewġt ikmamar tal-Parlament ġdid, proġett li kien ser jiswa 65,000 lira sterlina. Id-disinn imħejji mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kien jeskludi l-pjan tar-rann fuq Pjazza San Ġorġ, li kien għall-użu tal-Garrison Library, u b'hekk iż-żewġt ikmamar tal-Parlament ġew allokati fis-sular ta' fuq. Dawn is-swali, waħda fuq kull naħa tal-binja, kienu jlaħħqu l-għoli ta' żewġ sulari u kienu jinkludu wkoll gallarija interna li tħares fuq il-Kamra. Il-bqija tal-binja kellu jkollha fuq żewġ sulari spazji għal uffiċini u spazji oħra għall-membri, b'waħda mill-proposti anke taħseb għal uffiċini tal-partiti politiċi. B'hekk il-proposta kienet tinkludi tliet sulari fuq Pjazza San Ġorġ. Din il-proposta kienet diskussa fl-Assemblea Leġiżlattiva nhar it-tlettax ta' Frar 1929. Minkejja dan, il-proposta ma kinitx aċċettata, biss il-Gvern Malti baqa' jaħdem favur proġett ta' Parlament ġdid sas-sena 1931. Din il-proposta tal-1928 huwa mifhum li kellha sinifikat aktar importanti mis-siti l-oħra magħżula fis-snin ta' qabel peress li l-lok magħżul għaliha Kien jinsab propju faċċata tal-Palazz tal-Gvernatur ġewwa l-pjazza ċentrali fil-Belt. Din il-proposta mhux biss kien ikollha sinifikat politiku imma kienet tkun ukoll simbolu importanti f'termini arkitettoniċi. Binja li kieku saret kienet tkun imponenti fuq l-ispazju ċentrali tal-Belt Valletta u aktar u aktar simbolu tad-djarkija nnifisha. fejn fuq naħa wieħed kien isib il-palazz tal-gvernatur, is-simbolu tal-poter imperjali, u faċċata tiegħu il-parlament, simbolu ta' gvern responsabbli Malti. Il-proposti għal din il-binja l-ġdida flok il-Main Guard ma kinux iżolati mill-bqija tad-dinja. Fuq livell internazzjonali dan kien żmien fejn bosta parlamenti żanżnu postijiet ġodda li ospitaw il-parlament tagħhom. Hekk bħal proposti Maltin, l-istil ta' ħafna minn dawn il-parlamenti kien wieħed monumentali, ħafna drabi inspirat minn stili neoklassiċi u dawk neobarokki. Fost numru ta' parlamenti oħra nsibu, per eżempju, il-parlament Ungeriż mibni fl-1902, il-binja tal-parlament Żvediż fl-1908 u l-Palacio Legislativo tal-Urugwaj fl-1925. Minkejja l-għalmu tal-Gvern Malti sa mill-ewwel mument ta' Gvern awtonomu, kellhom jgħaddu ftit inqas minn mitt sena biex jinbena l-Parlament il-ġdid li llum insibu f'bieb il-Belt. U hekk hu, mitt sena wara, qed infakkru dan it-traġitt ta' importanza għall-istorja politika nazzjonali, avveniment li matulu rajna l-ġlieda ta' Malta għal self-determination u tajna bidu,